Ah, kwani kune imwe chechi yakazoti tiri kupa vanhu chikenini kudini asi vanhu vana kuenda kune chikenini futi
sati azungairwa iwe chako ndichekuita keyboard warrior wokushoropodza chete
atokupisa chivindi chekuaprocha mapresidency vachibhozana nemapresidency vachiita sei vachigara pasi nevanhu vachiita sei iwe chako kutya nenharo
hai ndokupisa mucomment section try me ndokupisa uri kupindurwa nemunhu ane ane ane g550
ye40 million iwo wakomenda uri kuimba yekuti hautombo hauteni side unotanga wabuda muchimba chako wozodzoka wane side hautokwani muri mazungairwa stereki

hakungopiswa ah, hamune makatongogara murimo muchitongodzikizirwa muchinzi iwewe iwewe iwewe ha ah, iwe iwe iwe otherwise uh, this video guys iwill be guiding you through pachiti pakakandwa statement ndobva ndakuudza kuti uyo ari kutaurwa apa ndinhingi uyu pakataurwa rimwe ndobva but mamwe acho no haari ari point blank unongochitonyasoona wega kuti ndinenge ari kutaurwa apa so we need to get into this video asi sasapinda video guys vada kuadvertise on this channel vada kutaura neni pawhatsapp and also vanofarira mabible debates vada kuparticipate pamabible debates achazenge achiappear pathis channel i repeat mabible debates anenge achiitwa mumawhatsapp group maco conference anoappear pathis channel number is on the screen munondibata and eh, toda vanhu vane data tidi vanhu vane mawhatsapp bundles because aiwa group racho da trust me mavoice note matext macalls tinoita saka zvino kana uri team rewhatsapp bundle manje ah, hatina kana kwatende chena otherwise without waste of time guys let's get into the video timboona kuti

vanhu vachipfuura neroad weare talking of people who do not, do not know me vakawanda wacho ndakavamisira vanhu three ah. varipo ndobva ndatanga kutaura business vachinzwa ndosirira dhiri vachinzwa ndobva ndanyarara ndaida kuona kuti wechifour paanopfuura vachaita sei ndakatoona munhu achitopfuura ivo vakangomutarisa sa apa ini ndataura navanhu three kuti makadii baba ah ndonzi ndinge manditi handa ah, profet makadii ndiye dhiri rakati rakati rakati togona kushanda tese ah zvinoita zvinoita zvinoita ndobva ndati mujuru mavuto tora namba wotora namba node wobva wapesa dhiri kufura futi umwe baba makadii zve nedhiri rakati rakati zvinoita ah zvinoita ndine pakati pakati mujuru tora namba wobva ndobva ndamira wechifour uchibva wotopfuura ototi ah, profet oti hawayo wotopfuura ah! ah, munotya munotya aiwa baba hamugone kuti amen ah, of god I, I, i want my, my tax shops to You, you understand? You understand? My, my tax shops to, to, to, to increase. Ah, increase nekuti mahodha zvakawanda ndozvamagara muchiita so na hazvichinje nekuti waramba ita zvavanga wagara uchiita aiwa dakamuka level soka wafunga watochinja kamuka action nothing changes by doing nothing
aa ah, mirai hazi nothing changes by doing nothing guys zviri patwo nothing changes by doing nothing which means kuti hapana chinochinja kana pasina zvawaita atitiya but nothing changes by doing nothing it can also mean kuti nothing inochinja by doing nothing haidi brain dzangu havino zvadziri guys please ha, well, let's continue ndikozozatora ndati nothing changes by doing nothing
eh, nothing changes by doing nothing tira kuti mega brizi igokura mega brizi igoita um waitei afanira mazoona ubva wati wakorobha dhemu here waitei so so pandikuti makapusa ndepekuti kune mamaini ari kuvhurwa asina zita renyu gara simuka pane mamaini ari kuvhurwa asina zita renyu kune makambani ari kuvhurwa asina pakanzi mega bridge wotarisa kuti macontracts ma akure maorders akure how how waitei amuziva here kuti takshop inogona kusimuka yoenda pachikoro yotaura nevanhu vepachikoro kuti ndingakusapurai chakati nechakati here woenda panext isine takshop yakati pazvinouya zvakada uchiziva kuti makayakutakshop inoita 2 dollars pandakakuigira inini inenge eh, dollar 98 cents uchiratidza vanhu kuti ona kukuigira uchichinja chinja hamuzivi kuti matashop akazombopedzisira ane mabhasikoro kudhara ekudhilivhara zvakuti vamai manje zvava zviri kokudhara izvi kuma 90s waiti wakatenga hupfu mushop munhu aive iri paperi vachazosiya hupfu yakuti dhilivhari mazuvano yanga iri kokudhara but imimi munongovhura takshop momirira munhu kuti ave kuzotenga nekuti iri pakona maraini ndatenga makontena ematai ekuzomirira makastoma acho ikoko muti hanzi menofikoti ngativakei chechi netusenzi dzamwinadzo idzi dzamuchitambura muchitendera pazviboni muri kutya mani muri kutya kwatakraft ndopaunopesera wamuroyi uzinenge wane jealous uzanembozvanataura vamuri kuona veve ah, ah, ah, maybe its political i don't know but vamuri kuona veve ana wickney wana ana scott vamuri kuona veve vachiita mazimari look where wickney will be you will see him seated next to the president of kenya next week you see him seated next to the president of africa next uh, malawi next iwova waita jealous obva apiwa contract kukenya yekuvaka zvizibuildings hombe hombe

akanyeba here munhu iye yes wikno ane mari but guys munhu iye akanyeba here akanyeba here munhu iye wikno went on the comments and said handakakuudzai ndiri munhu wekuchitungwiza imi zvenyu vekumayati uri kupindwa nemunhu ane
ane ane G550 are being responded to by ye 40 million iwo wakomenda uri kuimba yekuti hautombo hauteni side unotanga wabuda muchimba chako wozodzoka wane side hautokwani muri mazungairwa stereki
guys i saw a similar video jini mbanza augone chirungu akati hey andigone chirungu but ndine mari iwo unogona chirungu but chichi guys panzi haugone chirungu work on your english hatina kuti tiri kutaura zvemari pangonzi zvinhu ndezvekumusha musha aritika ndo paroda kugadziriswa ipapo hapasi kutaurwa nhau yemari apa so that is why iam asking a question kuti anyeba here

and he is part of africa right haasi kuzviexcluda ende uyezve haasi kuexcluda chechi yake anoitika because mune utori nemamwe mazungairwo aripo imomomo anenge achiteerera munhu achizvitinini resvikiro obva atadza kudefina word kuti eh, chiona eh, word for aiwa guys he just proved my point here because iwe kana utaura kuti shona word for prophet is svikiro then vana vari muchechi vobva vatadza kuona kuti munhu wakwara ari kunyema which means kuti eh, part of the 63 percent yakatozara imomomo and still simply because vanhu ivo havasi kubuda muchechi mo vari kuramba varimo vachiparidzirwa nesvikiro almost 100 percent of the, of the church is part of the 63 yakafoira Ah.
iwo mweya unokuratidza kuti aziva kuti weekly nekuva busy kwake
that Wickney who doesn't know. comment he say that means anoverenga dzimwe dzine musoro If Wickney can read this comment, it means he can maybe read dai other sensible ones. rako rokuti uverengerwe yako inoti ababa makapenga Maybe that would have been wongoindawo muinbox oti haa ndakubata mwa wangu reka tingokanda kaakwa but hakuna come and get an aqua but it's not going to happen for you isu hatidaro kwatobva hatidaro we call a spade a spade hatidaro kana wabhaiza tokuudza mbuya vako ah. ene come back to the front of the class

with a uh, with a with a bank account say please help me you are true i am broke now please put money here hey, that's very smart sati azungairwa iwe chako ndichekuita keyboard warrior ukushoropoza ah, ah, ah, mirai guys mirai mirai guys inini i want to tell you guys ka inini my, my, my, my friends handiti ka history of my friends anamboita mafriends ane mari anditika a friend wandotowirirana naye right now hatorinawo mari handitika akatongoenzanawo neni level rake hatoriwo nerasta musoro unoita kunge mopu because ndi kutotaura izvozvozezati achariona vhidhiyo iroro ende achachi ee ane turasta toita kunge tumopu but listen mfesi yeye handitika haatomhorera kana mari shushi takatongoenzana handiwaketa pamari dzedu but the thing is about core morals Your mindset ndoinoita ndiwirirane newe inini geto rangu guys ka vanhu vakawanda vandoto ndakatadza kutopindirana navo vanhu vane mari because unenge uchifunga kuti pane pamwe pandofanira kukusaluta ka but unoona ngotaura chinhu chisingaite pavandoona kuti unguziva kuti aa wangu uri kunyeba youare line so simply because une mari hazvireve kuti you know hatikuudze kuti wakanganisa apa chii ndosaka muri kuzoona kuti mbinga yenyu izvezvi yakuzviti chiremerera ancient of days munhu anozviti mukuru wamazuva haa ah, inini handinamate munhu guys kana muchida kumunamata wiknero wenyuye munamate inini handimunamati kana ndisingawane akwa iyoyoyo handiwane akwa iyoyoyo imimi kana muchida kuwana maakwa ekunamatira vamwe varume no No, I won't do that. Eh, let's continue. I am broke now. Eh. Please put money here. Hey, eh, that's very smart. Sata zungerwa. Iwe chako ndichekuita keyboard warrior ukushoropodza chete.
hatokupisa chivindi chekuaprocha mapresidensi vachibhosa nemapresidensi vachiita sei vachigara pasi nevanhu vachiita sei iwe chako kutya nenharo
hayi ndokupisa mucomment section try me ndokupisa ndakapisa prophet elijah manje manje musuno
good english but very broke uno unomubvunza sokuti sachirungu ichi chiri kudeko pamunhu asangana senti very kutsetsemura grama akadii pese panoda kufema achifema achidii tara very good english but anana senti ane kaconcept kelife kantongoona munomu chikoro hachivhurirwe maschool fees chikoro chinovhurwa mauniform maname tag matripi ndozvinovhurirwa chikoro ndamborwa imwe mari yetripi kuhis kwaenda junior svika ndati fonai mubvunzo kuti zviri normal here izvi ko school fees yakaenda kupi kwagadzirwa trip yekumozambique yainzi chichii vaisa zvemaadvert zvekuti kuti mwana asare so hazvisi kuita apo vakabhadhara mazi thousands eschool fees ndosona kuti ah, nyaya nyaya haisi paschool fees kuti kuti unovhura zvikoro kwete munhu anokusonera uniform asiri iwewe ah. ati unovhura zvikoro wobva wagadzira uniform iri unique isiri kana kune umwe munhu wekuti hagona kana kuihodha kunb kunyange akaitsvaga kana kupa haiwani inonoka pasikoro pako chete ende jiri racho ranotora kwawarigadzisa ubva wasiya wavhara kuti musagadzirire umwe munhu zvinovhurwa chikoro izvozvo izvo kuti kana uniform yakutengwa inotengwa pachikoro pako saka abhadhara school fees obva atenga futi uniform ipo but makapusa munotora uniform yakafanira nepaseka 8

such that munhu akakuona une mari apanofunga kuti uri successful and that person is willing to take your advice what if kana wakaromba what if kana wakaba what if into, you are into corruption handiti utori dofo zvako saka ndotora ndotora advice yako based on homwe yako here ndotora we, we, we have a person who has been a, a, a president somewhere else in that other country apostle chiwenga wani vakambotaura but look at the children right now he yeah? moms vakazenge vakutogura gura vanhu mazuva uku kumaini kune pfuti but youll be telling me kuti hanzi munhu kana ine bhegi I should, i should listen to what they say like sezvinonzi mental capacity inotengwa nemari ah, imi ka imi mbomirai izvozvo imani makapusa seko imi chiko chikazoitika imi kungwara kunotonamatirwawo Kuna chinhu chinorwadza sekutaura nyaya nemunhu akapusa. Oh. Hmm. kutsvaga uchenjeresa

ipapa wakagara pawagara apo wakanzi ita birthday iwewe pauri papa ndana anouya bvunza ah, nemba kuti pane here angauye pabirthday pako akakusira 100 000 bvunza nemba kuti iwewe pauri papa vangaite two here vangaite three here
guys magaya ndi jet master ine zvino pane pane mumfana pane mumfana akapenga so anonzi mudiwa hood inzwai o mfana anzi anonzi mudiwa hood akaita book launch yake kapa pane hmm. akaipa akaipa akaita book launch yake nezuro book atengwa 100000 book 50000 table 10000 iwo nyange wakati mahara hakuna anouya anyasofunga wakagareva kuti iwe wakati mahara ungareza 1000 kuti wauye wati mahara ivo paura mudiwa abigwa machurch members adzikisirwa ah, ngwani kune imwe chechi yakazoti tiri kupa vanhu chicken ini asi vanhu vana kuenda kune chicken ini futi
Passion Java. Pangana yapiswa.
In few hours, anga areza kuma 300,000. 200,000. Few hours. Now, at one point I had a privilege yekuona uh, the president and mudiwa wood was by my side anga ari paside pangu ndakashamisika chiona mukuru wenyika achiziva mudiwa wood maybe kupfuura inini ndoda kutaurira kamutarisa so achotaura nyaya iwo sabhuku kumaraini kwenyu muzonzwa kuti ha inini manje am an introvert ha inini uh, you know, i want to be alone alone with what muri vaviri nasisi vako muchinyeperana musangana sendi muchitambura mangoona atenga mazai makutoti ane musoro wemunhu anoroa hapana zvikumboitwa apo eh, i'm being honest with you we, are, most, we, we, we come here we receive but weare doing nothing we're, we're, we're doing nothing
guys magaya ndi jetmaster guys vanoziva kuti jetmaster ndiri kuti chii am just avoiding the real word kuti tisazorovana nemalawsuits and but magaya ndijetmaster and so all these teachings they are not coming from the teachings based on experience yemorality it's based on experience yemajets mafesi aya ndeye mazhets guys ndosaka uri kuona kuti panotopera kana 30 minutes pasina kana mboreferenswa kana scripture pasina kana mboreferenswa bhaibheri vachingobigana vanhu vekuseko ravo chete imimi mapublic ma, ma, ma, ma, ma republicans muchingopiswa chete Mudiwa hapo abigwa imimi mapiswa varimo vari kusiya mari izvezvizvi vari kusiya mari muchechi umu havasi kubigwa havasi kunzi ava vakapenga vari kusiya mari munoma vari kupiswa handiti ka vana mudiwa vachona ivavava havatombosiye mari every sunday vari kubigwa vana wicknewo havasiye mari every sunday vari kubigwa but right now munhu ari imomomo and most probably murombo nenhau yoda kwekuti aishanda pachechi asingabhadharwe mari dzekuti adevelope life yake ari kupa muchechi imomomo ndozviri kumuitisa murombo obva asvika muchechi imomomo obva apisirwa futi urombo ihwohwohwo eh, imi ka imi

unokokwa namillionaire kana billionaire or woto woto iye aripo kusvika kana wama 9 10 iwe wotodzikana wamana 4 apo uri kuroja haisi imba yako ukushandisa kombi dzevanhu
kudzidziswa madhiri
mutemo hweupenyu unoti kana kana munhu ane pawa auya pauri wo auya pauri haubve ipapo kusvika iye aenda
chavari kuti pawa imari iwe chimbogaya chimbogaya kumusangano mukuru wenyika ari pamberi apo wotanga kuenda iwe wanga wauya mukuru wenyika ari pa munorohwa baba
guys ochero zatimu rakamborova machikenini here mukuru ari pakati pekurowa speech bva rangosimuka bva rakuti dzvamu rakapinda nemusango rakarohwa nemasoja ndati rakatsemurwa
unzwa munhu asana muna udofo wakadaro taprofeti ah, ah, muri kuno kwamutari ah, togamuchirai ndaya ndichimhanya mufunge takutodzokera anenge atokuparidzira kuti ini profeti upenyu hwangu hwakaoma handife ndakabudirira next statement iyoyo chete nestatement iyoyo usajairire munhu ane power zvekufunga kuti unaye next week anosvika topedza project yacho ndakuenda pano neapo handichanyatsooneke ndandiriko hapana katombondiona kana wani upenyu unongodo munhu wekuti mumwe musikana unoda ka 100 haunetsi kana nekutaura naye so kuti a ndikandiro kahandred kwete kawanda even 200 kuti a anogona kungokupa so asingarwadzi kwete chikwereti unoona zvino varombo vese vafurirana vari four udzani kwazvandataura nebaba kwaasonzwa zvanonyatsotaura wetsvina wetsvina wetsvina kaoma kana zvaiva zvakadaro um, unoona manje danger danger hanzi mweya tsvina yakaoma sandamboona zvakadaro but hapana mbobvira pataurwa kana zvemweya mutsvene mweya mutsvene zvikazodai hapana mbobvira pataurwa zvevhesi mbiri nekukudzwa zvekuenda kumweya yekuita muprofita ndeyekuti unenge watoona kuti munhu murombo paanosvika unoona kufara kuti paya akamukana maybe ndiona kumunamatira magona kunzwa one or two obatsirikana satani anenge asati ibva ipapo anonasooneka so zviri pachena so ta ndakumboenda pane muparidzi akazombobvunza kuti ukumboyatsomhanyire chii akati kana iri two place stove peta uye inayo kupi kuchechi
okay guys iyoyo nhau iyoyo ndoda kuiadressa guys life yedu ndeyekubatanidza batanidza lets be real life yedu ndeyekubatanidza batanidza andiitika ndoona kuuya inini kuchurch ndisina kana mari yemuriwo kumba uku Handiti ka. Then ndobva ndada kudzokera kuti ndikadzokerawo at least maybe kuma 3 or 4 ndikashandawo kana ka dollar 2 dollars then manheru tozowana chi chekudya but right now iye mukamuona ari kumberi uko handiti ka mabusinesses ake maybe sunday akatovhurwa izvezvi so handiti ka mari inenge ichingopinda muaccount make so akapricha 78 hours ari kumberi akamira hapana chaanobva but manje ininiwo munhu njee manje kuti ndirambe ndakakumirira manje uchitaura life yangu haisi kundi alawa amuzvona ndopandozobigirawo mamwe machurches akaita seroman catholic roman catholic mukangopinda muchechi gagaga vanhu vodzokera kumba pano manje mafundisi edu anenge ada kupricha 7 hours
Hapana mupari dzakadaro akati peta kuti please tovhiya kuuya naye kupi uya naye kuchechi ukaikwa kusvika chinowana kubiwa ugare naye uyasodzikama munoona manje advantage yamina yandeye kudai so zvandiri kutaura izvika izvi hazvisi pamuri chete zviri pamuri nenyika kureva kuti iwe wakauya kuchechi wakabatwa ndiri kukutaurira zve wobva wanoimplimenta what im teaching you you will become so successful in an easy way ka zvokusimuka because uri kukombita nevanhu vakapusa kuti iwe uri gweja uri gweja wotosvika pamaini pari kusuplyiwa mvura pari kusuplyiwa mabitters pari kusaplaiwa zvakasiyana siyana mekiuri chichi uri gweja ipapo wotoona panapa pari kushandwa wotoona tapa wotobva ipapo iri maine kuchechi kwenyu wotokaza kunzwa mauri kuti ndadi kusaplaiwa something na ko vakuru venyu ndevapiko vakuru ndo mapeters mukuona nemari akamira so ndogona kukusaplaya here inini maybe ndobvisa dollar iwo ndotsvaga kwakachipa mari dzirimo munyika zvakangobata vanhu kupusa chete unoona kuti madhimoni repovhati rakabata unoona nehope pakadai so wakaona hope dzichiuya dzichiita dzekukunyangira ziva kuti wakakazangwa nemweya tsvina iri kuti ramba uri murombo pakutorwa nyaya dzemari ramba uri chii ramba uri murombo Apakadai so unotoshamba ngai chet. Ah, pulo, pulo.
Unowa kuti ah. Ozo ndakakazangwa. Wakaona hope dziuya dzichita zvekukunyangira ziya kuti wakakazangwa nemweya yetsvina. Iri kuti ramba uri murombo pakutorwa nyaya dzemari ramba uri chi ramba uri murombo. Apakadai so unotoshamba ngai chet. Kukazangwa kuita sei? Andikuti urek. unoona kuti ah. mm. oza kuti ndakakazangwa
comment section please tibetsereiwo kukazangwa kuita sei daya kubala
haleluya

makagarirei kwandisingasvike akana ah, ari mwana dai vangu ari samwe apa bcause ndakacheuka ndikuona machairs amwe ari empty but iwo dhimoni rangu kuti enda kuchechi but gara kumashure kumberi ndekwawaridzi kune munhu akagara uku atangira vanhu akagara apo kumberi angosvika akangonanga mashure ipo angogara mashure uku ndozvamuri kuita muchechi ndozvamuri kuita munyika munongofira kunge musingabvumidzwe musingadiwe you just feel unloved unwanted saka unongo yongotsvaga kakona kako kasina pressure kasina noise kuseri seri uyo muno magara last line amwe etsvina unoenda kunhu kwokuti wawavinga wacho haasvike ikoko utonogara ikoko gare pasi mumbotaura ndikutaura Hanzi unoenda kunhu kwekuti wawavinga wacho naasvike ikoko which means kuti wavinga muporofita una kuvinga Jesu because Jesu anosvika ikoko prophet ndo vasingasvike saka which means kuti is acknowledging kuti vanhu vekuchechi kwake vanovinga ani vanovinga iye unogara ikoko kwokuti munhu wacho wavinga kuti haashandiswe namwari muupenyu hwako haasvike ikoko okay god bless you ndibvunziro 2 3 rapasaidi pakuti naye muchazongwara rini bvunzanei bwana muchazongwara rini zviri kurema mdara chii chiri kurema chii chikunetsa chii eh? ah, takavharika kuvharika
vari kuti men of god takavharika ndaakuiamakoro mese avo fana kusumudza ndima wacho vakavharika vari pasession yakadai eh? kuita kukazangwa chaiko eh, chii kuti amakaya nawo neamakarooriwa kwaari zvobatana
let's say vari kumberi vobva vazotangirwa nevari kumashure next time handidika which means kuti vari kumberi ava vachazongoendawo kumashure vanenge vakakazangwa futi here because obviously machurches machairs iyayo mumachurches aya whether we like it or not achazongogarwa nevanhu so what are we saying here because kumberi uku hakuna kwakazara kau aleluya ah, tobatsirana sei toita sei eh? hanzi pakudiwa plan toita sei hmm. eh? toita sei plan yei